Wel Sian, mae'r garfan wedi cyfarfod eto wrth gwrs yma ar gyfer y ddwy gêm rwan. Dych chi wedi cael cyfle i sgwrsio efo'r chwaraewyr fel ti'n arfer pethau, so mae'r ymdeimlad o gwmpas y garfan yna, dyn nhw wedi cyffroi yn y ddwy gêm yma. Yndi, wrth gwrs, edrych ymlaen i'r gêm gyntaf yma yn Bosnia. Um, Tos a ddim uh, sylw o gwbl ar y funud i'r ail gêm oherwydd mae rhaid i ni fod yn canolbwyntio um, bob, bob eiliad ar um, y gêm yma yn Bosnia. Mae'n mynd i fod yn gêm anodd. Ma raid ni cael y darpariaethau yn gywir ond ma, ma pawb yn edrach ymlaen yn sicr. Da ni di clywed wthnos yma t'od sôn am Dean Bosney er enghraifft bod Edin Dzeko yn eu sodwr nhw, mae o allan, mae o fewn yn y tîm. Sut dych chi'n paratoi ar gyfer hynna a a a'r ffaith bod un o'r prif chwaraewyr mewn ffordd dych chi'm yn siŵr os dewch chwarae? Os rhaid jyst paratoi fel bod o yn 'lly? Ia, alla ni ddim cymryd gormod o sylw allan o hynna mewn gwirionedd, ma raid i ni fod yn darparu yy y bydd o'n chwarae. Wrth reswm, fyddan ni'n ymwybodol hefyd pwy all fod yn yn chwarae ond mae hynna'n rhywbeth yym rheolaidd pan ydan ni'n darparu ar gyfer y, y gemau rhyngwladol felly yym ti'n bod fydda ni fydd na ddim surprises i ni beth bynnag fydd yr un o'r ddeg fydd yn dod allan ar y, ar y cae i, i Bosnia yr unig beth da ni'n ymwybodol ohono fo ydy mi fydd hi'n gem galad uh, mi oedd hi'n gem eithriadol agos yma yng Nghaerdydd uh, blwyddyn yn ôl ac mae'n mynd i fod yn her i ni, ond um, mae'r hyder yn uchel, uh, mae'r momentwm gyda ni, ac uh, da ni eisiau adeiladu ar hynny. Um, yr unig anaf sydd wedi bod i garfan Cymru hyd yn hyn ydy David Cottrell. Dyn ni wedi gweld uh, mysodwr Bristol, Wes Burns, yn dod fewn yn lle efo. Be mae um, chwaraewr fel Wes Burns yn ei gynnig i'r garfan a pam bod chi eisiau dod o fewn lle? Wel, mae Wes yn un o'n chwaraewyr ifanc ni sydd yn sefyll allan, uh, wedi chwarae nifer o gemau rhyngwladol bellach ar y lefel iau. Yn y tîm dan un ar hugian fysa fo'n chwarae yn erbyn Denmarc yym os bysa fo efo'r tîm dan un ar hugian ond yym t'bod mae'n bwysig bo- yym bod gynnon ni chwaraewyr ifanc sy'n gallu camu i mewn a mae o wedi ymarfer yn eithriadol o dda ers dod i mewn. Mae o wedi bod yn y garfan o blaen. Yym mae'n gallu sgorio goliau. Yym mae gynno agwedd arbennig ac yy mae'n bwysig fel o'n i'n deud bod ganddon ni chwaraewyr ifanc yym sydd yn gallu dod i mewn i'r garfan fel hyn wrth gwrs Yym, mae o'n gwanhau y tîm dan un ar hugain mewn gwirionedd, ond yym, mae'n, mae'n bwysig wrth gwrs pan mae'r cyfle'n dod bod y chwaraewyr yn gallu camu i mewn, felly yy, ti'n bod, mae o'n yy, yn gyffroes yy, o ran chwaraewr, ac yym, mae o yn sicr yn gallu wedi dangos yn barod yn yr ymarferion ac ar lefel rhyngwladol yn barod y gall o chwarae ar lefel yma. Ambell un yn holi hefyd am elli chwaraewyr fel Tom Bradshaw, yym pa mor bell ydi chwaraewyr fel 'na i ffwrdd o o garfan a pa i ba i ba radda dych chi'n ystyried chwaraewyr fel 'na hefyd 'lly? Ia, dydi o ddim yn bell, unwaith eto mae'n chwaraewr o gwmpas yr un oed a Wes, yy ma' 'na dri ne' bedwar o o flaenwyr eitha' tebyg yn dod drwodd a ma' Tom wedi sgorio dipyn o goliau yn barod i Walsall, yy 'dan ni 'di wylio fo chwe gwaith yn fyw, y tymor yma, felly dan ni'n monitro'n agos ac mae gynnydd o wedi bod yn yn dda, felly ti'n bod dan ni yn llwyr ymwybodol o be all Tom ddod i'r i'r garfan hefyd fel ambell un arall o'r o'r blaenwyr sydd yn ymlygu hynna, felly a da- dyna be dan ni angen ydy chwaraewyr ifanc sydd yn cael eu cyfle yn eu clybiau ac yn ac yn dwyn sylw ac yn sicr mae yna dri neu bedwar o pethau yn gynnydd. Yr um, gêm yn erbyn Bosnia dy Sadwrn felly, mae teithio i ffwrdd i ddwy ran Ewrop wedi profi'n broblem i'r tîm yn y gorffennol lle. Dych chi'n hyderus bod chi'n barod am yr, yr her yna, dych chi'n gwybod be i ddisgwyl lle a bod chi'n gwybod sut i daclo fo tro yma lle. Wel, i gychwyn â ni, mae'n mynd i fod yn gêm galad oherwydd mae Bosnia yn dîm o safon ac uh, mae rhaid i bawb fod yn, yn ymwybodol o hynny. Yy, mi gafon nhw chydig bach o hangover ar ôl Cwpan y Byd, ond yy, mae 'na nifer o dimau yn profi hynny. Ond yy, maen nhw'n ôl um, ar drac, os leci di, ac uh, rheolwr newydd wrth y lliw, ac um, maen nhw hefyd efo cyfle gwirioneddol o, o fod yn o fod yn gallu mynd i Ffrainc yn dal i fod, felly maen nhw'n mynd i roi popeth i mewn i'r gêm. Ac mae rhaid i ni fod yn barod am yr her a'r sialens yna. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod fod yna awyrgylch tanbaid yn yn disgwyl ni. Felly, mae rhaid i ni hefyd fod yn barod am hynny. Ond dwi'n meddwl erbyn hyn bod y grŵp yma, maen nhw wedi mynd drwy lot efo'i gilydd. Maen nhw wedi mynd drwy lot efo'i gilydd ar y cae, a maen nhw wedi mynd drwy lot efo'i gilydd oddi ar y cae. Ac bellach, mewn, mewn safle da, um, maen nhw'n neud y beth, maen nhw wedi aeddfedu, um, mae'r, mae'r profiad, um, wedi, wedi tyfu yn ystod y blynyddoedd dwytho yma ac uh, rydyn ni'n yn hyderus ac yn edrych ymlaen i'r her dyddiau yma ac uh, wrth gwrs, da ni'n ymwybodol o beth sy'n blaenau ni, ond yn hyderus y gallan ni ddelio efo hynny.